mazita ese kwirira kuti hapana anoti pwei hapana hakuna anoti pwei pana jesu haleluya pemazita ese unoziva pane mumwe munamato andinombonamata so zvangu soka ndine mamwe mashoko zvangu andinotaura so ndichida kutomukaurisa satani tati iwoka ichokwadi kuti jesu akauya pano panyika ende ichokwadi kuti ka akauya akafamba pano panyika akava munhu kuvanhu ende ichokwadi kuti akafa ende ichokwadi kuti akamuka yeah. ichokwadi kuti akamuka unazanzi wangu waka anoda kumbopiwa chiri chiziviso chinda uya anoda kumbopiwa chiziviso akamuka mupenyu agere pachigaro haleluya saka ndine mambo kuti kandiendaenda ndaona kuti ada kuenderera ngandimbomudaurira ada kuenderera ngandimbomudaurira kuti iweka chaso mupenyu wakakundwa iwe wakakundwa iwe wakakundwa iwe wakakundwa iwe jesu mupenyu akamuka amen unofanira kumbomudaurira azive nzvimbo yake

Matthew chapter 8 chaverenga kubvira pavhesi 5 vhesi 5 inoti wakapinda kapenaume mumwe mukuru wezana akauya kwaari akakumbira zvikuru kwaari achiti ishe muranda wangu uvete kumba akafa mutezo asi unotambudzika kwazvo akati kwaari ndichauya kuzomuporesa ndichauya eh, murunzwa mhinduro dzajesu ndichauya ndichauya hapana jesu paasingapindure iwo zvako ndione kusingangonzwi chete hapana pese paunoenda kuna jesu ka nerequest ka anopindura ona saka chera akasaita ipapo asi anopindura uri kuona pana lazarus pepe akapindura haana kuenda zvake ipapo akati but kurwara kwakuzwa kuti afe amen shasha ichiziva ka kwazvichasvika iyo isati yasvika zvikanzi mukurezana akakumbira akati ishe handina kufanirwa akuzvidzikisa manje mukurezana ari kuzvidzikisa panani pana jesu uye anotovawo shefu but ari kuona manje katika ushefu hwangu ka newe uyu wandaendera uyu wakasiyana unosati ne vanhu vari mashefu kumabasa vakauya kuchechi ka vanonetsa vanoda kuzvita kuti mashefu kubasa ndishefu akaya panapa adati timufile futi aiwaka aiwaka hakuna zvakadaro shefu tina shefu vamwe chete iwe kana chida kuti ashefu ka enda noita kumba kwako nekubasa panapa tine one shefu akanyorwa pabhanapo ari kuzvidzikisa ari kuziva kuti ka uya ndiuya kwaari ndichida kuzvita shefu muhombesa kwandiri zvisingaiti zvikanzi handina kufanirwa kuti mupinde mamangu asi taurai henyu shoko rimwe chete muri kuona kuti chifuta ari kunzwisa power ina shefu vasangana navo vanonzi jesu avo anonzwisisa pawa yavaina vanzi no one word just one word haasi kuda mashoko akawanda ndiri kuda rimwe chete ndipe rimwe chete ndiende unasati ne vanhu vekuti ka kumudza one word soka anonota zvinotombokwana ku hapana zvimwe zvinobvepi wakutoda kutoudzwa nhema ka manje amen taura yenyu shoko rimwe chete eh, henry taura zvenyu shoko rimwe chete nemakumazwira kuti ka handidi kunetsa shefu handidi kunetsa just one word ndozaka ipapa ndo panofira vanhu asi mwari akazonziza zvangu chimwe chinhu pamusoro panyaya yepride kuti ka pride ka haina vanhu vane mari chete chero vamwe vanhu vasina mari vane pride pastori nasi vanotozvida zvisingaiti yasina kana chainacho but sira ningozvida haise nyaya yemari of course zvemari ndezvimwewo asi mwari akandiratidza kuti ka kune vanhu vasina chinhu asi vaine pride ndowanotozonzwa dzimwe nguva vanhu vachitaura kuti ka kwani mbonyanya kuzvida nekuwo kusatoita zvinotaurwa naisheka une pride uri kuzviita munhu ari bheta zvino vari bheta ka bhaibheri rati ka anovadzikisa vanozviita vari nani anovadzikisa obva asimudza vaive vanozviti ka inini zvangu handisi chinhu pamberi penyu imi muri ishe imi zvikanzii ndokuverenga pasiripo asi taura henyu shoko rimwe chete muranda wangu uchapora nokuti neniwo ndiri munhu unorairwa ndina varwi pasi pangu akutaurawo zvererengi yake vhesi 10 tikuenda pavhesi 10 jesu akati kwaari jesu akati achinzwa izvozvo akashamiswa ani munhu hanzi akatoshamisika jesu akatoshamisika kuti iye munhu anenge uneza pamwe anga ine mapango emota mapango hatisi kutaura dzepazuva dzepamesines tikutaura mapango mota chaidzo dzinoti kana iwe uri parobot ka unotokwenya uine kuti hona motikari hona hona hona asi muri mumotawo kuti atikona motikari chaidzo mbishi kwete zvepazuva izvi zvikanzi handina kumboona kutenda kwakadai kunyange nepakati paisraeri tiraboda kutenda kwakadai amen saka muda kutaura kuti kudii ndida kutaura pamusoro penyaya yekuti ka matorero aunoita jesu ndomashandiro aanoita mulife yako matorero aunomuita ndo mashandiro aanoita amen matorero aunomuita ndabva mwana bva ndipe example zvikanziswa nina mwari kana iwe uchinzwa zino ka iwe nomo ukanzwa zino nhasi iwewe hauende kunotsvaga manager ukapick and bay haite zvemazino amen kana nomwe akanzwa zino ka anoenda kuna dentist ndizvore inoki anoenda kuna dentist ndiye munhu anoona nezvechi kana iwe kudzi uchida kutenga mbatya uchida kutenga mbatya tisipo mwafunga kuti ka ndinombozvitengera mbatya mwedzi uno iwewe ka hauende kuna fama ndendava yei uko ka kana ndikada madomasi ndopandingaenda ikoko asi kuna fama ukoko kumapurazi uko hakuna shopu uko haugoni kuenda kunotenga mbatya ikoko because haite nezvehembe amini asi manje ka tina mambo ka anoita nezvese ndasaka zvepano panyika tine kwatinopatsanurwa izvi zvoenda kuti uende kwadokta izvi zvoenda kuti uende kunanenge izvi zvoenda kuti uende kuna headmaster headmaster ndovakandisononokuddzira izvi zvinoda kuti uende kuvanhu vanoziva zveaccounts vakaita zveaccounts but not najesu manje murume wemazita mazhinji murume wemazita ndokubva ndiratidza chimwe chinhu ndokubva nditi ndokubva ndiratidza chimwe chekuti uri kuona kuti mukuru wezana akanyatsonzwisisa chinhu chokuti ka inini ka handi andi tati mukuru wezana tati anga chitori shefu ka but akanoti neushefu hwangu ka ndine zvinhu zvandisingagone kuita neushefu ende zvaari kunzi ndishefu ka kureva kuti ka ndofunga mari yaivepo kana dziri motikari pamwe dzaitovapo kana dziri mbatya kana, kana dzimba dzaitovapo but izvozvo manje ka situation yaari situation yaari situation yaari ka hazvisi ha, kuda maus hazvisi kuda maranzi hazvisi kuda mapula hazvisi kuda maeuro ndiri kuda murume wezimba nazara mari yakanaka iyi hanzi kuti yakaipa hanzi kuti yakaipa mwazotivatavana kwenga ndindazovatamidza mari vakazotamira mari kwenga ndotamira hanzi zvandikuta ndiri kutaura kuti ka kune zvinhu zvisingade mari hazvidi hazvi solution yazvona haizi mari amen hazvidi mari zvinoda jesu chete zvinoda jesu chete ndiwa zvinotoda zvinoda kuitwa zvinoda jesu chete handi muri kuona ti muri kuona ti mukadzi wekubuda ropa bhaibheri rinoti hariti akashayiwa chekubhadhara rinoti akatopedza zvaitove nazvo kuri kuti aitova nazvo eish ndasina mbopaona apa ndikutopaona izvozvi kuri kuti mukadzi uyo aitove nezvinhu but kubva pazvinhu zvangainazvo ka zvayaseka zvakasvika pa zvakapera henry zvese zvakapera but bhaibheri rinotaura kuti ka hanzi akatoita wese aitoita wese amen zvatoita wese but bhaibheri rinoti kudikwa rinoti ka one day mukadzi wikwayo akazoti anzwa nezvemaus akatanzwa nezvejesu akatanzwa nezvajesu akaenda kuna jesu akasvika kuna jesu bhaibheri rinotaura kuti iko kwakona tomboitwa zveintroduction akasvika ikoko ari chiziriri ari chiziriri no introduction hapana zvekumboti ndotanga ndataura napeter ndeni peter nditauriro najesu wako ine kuti ndanzwa kutanzi jesu anogona kundibatsira hapana izvozvo kuti handitauri nabit handichataura kuti ndiani ari padhuze naye ko pane maelda here pane madhikoni here pane maasha here pane machi handinei navo zvandaudzwa izvika izvika chandiri kuti wadaka ndira kutosvika chete pamukadzi uyu ndira kutosvika chete pana jesu zvikanzi rebhuku akati mwoyo make kana ndikabata uri kuona tika mashoko aaudzwa ka akamutorera nematorero iwayo eshoko ranzwa mm. akamutora nematorero eshoko raanga anzwa ina ndize zvangu kuti ka shoko rese raunonzwa kana rawakambonzwa kubva musi wakarinzwa kusvikira nanhasi handizi kuti jesu ka uri kuenda here uchichinja everyday pamuonero ako because ka pese pandiri kurinzwa ka ndiri kuvhurwa maziso everyday saka jesu ndikamutorera pakuti ka inini handifunge kuti handifunge kuti handifunge kuti inini ndingachinje pekugara handifunge kuti ndingachinje motikari handifunge kuti ndingachinje vana vangu chikoro handifunge kuti ndingatengewo bhutsu nyowani handifunge kuti ndinga uri kuona mamutorera unomuita aiwa ka ndati uri kuona here matorera unenge uchimuita mumwe munhu akanditengera bhutsu saka nditengera bhutsu ndokubva bhutsu dzedze ndibva tsamba dzaramba kukwana ndakubva ndati ndakubva ndati ah, bhutsu idzi ndichete sikoni bhutsu idzi ndiani kwanga pfeke bhutsu idzi bhozi bhutsu idzi indopfeka size eight ka saka munhu ka senda kupfekwa nemunhu anopfeka size seven nokuti dziri kuti sarire mbijana ndabva ndaenda ndabva ndafunga mumwe munhu watinonamata neku harare ndibva ndamuti ah bhutsu idzi ndazati akanditi kudii akanditi ka ende prophetess ka mafamba mumwenzi mumweya ndikati kwenda zvikanzi ndakatotaurira mwari ndikati mwari imimi ka ndakaguma kupfeka bhutsu tsva handichatozivi kuti rini kwai ndakavataurira kuna saka confidence dzekuenda uchivataurira ka kuziva title yavo yaunovapa iwewe kwete yavanopiwa napasta yaunovapa iwewe matorero aunomuita ka ndo mashandiro anoita mulife yako amen saka chino bhaibheri chinoti ka sekufunga kwaunoita ndozvaunova kuratika kana uchingoita zvekuona matemba nesusu chete ka ndizvo zvauri ngoapulaya mulife mako saka kana ari mwari wesusu ka anozviratidza samwari wesusu kana ari mwari wematemba ka wozviratidza samwari wematemba kana ari mwari wehonda fit uchigumira muhonda fit ka wozviratidza ari mwari wechi wehonda fit haini zvangu mukurarama kuti kuti mazonotikamira toita mazono mairuka totota kuti machansi ndiwani toita because at least ukagona kumabika unoona na chipoka masono ne zvandiri kuona naye ndikuti kuti life ikai kai sarara dzati kutambira chipoka ndikuona tadzi mari ina ito mbobatana saka nditombobviri ndarota kutenga nyama muri muri kuona muri kuona matauriro ake muri kuona futi nemafungiro ake mafungiro ake muri kuona zvari kuita saka mwari adi kuti udone pasi ne uite hatati anoti semafungire ake emachunks nematemba regera ndimupe naye mukuru wezana akati one word shoko rimwe chete ingotaurei word ndo matorero akamuita jesu ndo matorero akamuita kuti murume uyu kauka inini ka handisina kutomboti atomboswera achitombofamba kutombosvika kumba kwangu chandiri kuda ka akataura chishoko teshoko rimwe chete ka muranda wangu ka anotopora ini ndikudada just one word saka ndiri kuti kudiko ndiri kuti matorero matorero vatorero handiziva zvangu kuti nesaraidzirwo idzodzi dzi kuti uri kumutora sei ende handiziva zvangu kuti wakamuvharira mukadhibhokisi rakadii jesu uneza kune kumwe kwaasiri kumbofara jesu akasvika pakuona so pakona so setunhiyo tichangotengwa so hatikutenderi kuenda kuisa uku gara ipapa kana vabva ipapo ka kana vauya kupureya saizvozvo ka vobva vakota ephesians 320 he can do exceedingly abundantly above aiwa uri kupocha vhesi uri kutaura zvinhu zvausingararami uri kutaura chinhu chausitorina saka vhesi idzi manje ka hadzishandi nokuti mwari unotoziva kutoti ka chini chahune iwe rekera ndikutaurirei izvozvo vanhu vakanditarisa muno muka vari kutoti ha vari kutora chikwameva eh, but tida kutaurirana chokwadi checho checho aiwa chokwadi ndechipi chinopfuura apa chokwadi ndechipi ndechakaunzi dzamakata kuchikoro economics but tiri kutaurira nechokwadi tiri kutaurira nechokwadi checho checho hatina kana kwataura mba yachika handina chimwe chandichataura newe chokwadi inhema dzaunenge wakutaura hachisi chokwadi hachisi chokwadi inhema dzako dzawada kutonditaura zvinoeneka handidi kuti ndinzwe nhema dzawada kutonditaura ini ndakabata mashoko akataura munguva ino musachema chema, chema. munguva ino ndichakuchengetai munguva ino ndichakuchengetai kupfuura zvazvanga zvakaita kumashure ndichakuchengetai ndichazviratidza ko mashoko akabva kunani kwa ndisabhuku here ndichifu here vakabva akabva kuna mambo unomutora sei saka zvikanzi hei gasi rapera sauti yapera mukaka upera makati munotichengeta makati mimi munguva inei makati muchazviratidza kwatiri makataura mimi kati isusu hatifanira kutombochema makati imimi muchatipa ende unoziva kuti mwari akandiudza ini akatika ndo pandichaita manyawi ndo pandichaita manyawi ndoda kuzviratidza mutime iyoyi nekuti ndijesu ka hazvinei nekuti ari kutandadza murandakadzi ari kutandadza ndasiya achitandadza unoziva kana munhu achinzi ari kutandadza ka akufa akufa kuda kamusiya achigwina kuda kamusiya achidii kutandadza kwacho ngakutandadza asi manje achitandadza kudaro akatakana ndimhanye kumurume wesimba iyeye akataura wid just wid and manje iwo ndopo wasingabate bhaibhiri ubate bhaibheri hauverenge bhaibheri izvo zvakanditarisa ka kubva kusena unambovhura bhaibheri ehe amen taurai shoko taurai shoko taurai shoko muranda wangu apore taurai shoko uri kumutaura sei jesu chikwa chakuita mari chikwa chakuita mari eh, mashura angu mashura uritoona mashura ipapa uritoona mashura manje apo chii rakati rapinda mumoyo mangu jesu wakati apinda ini ndonzwa kufara saka unoimba nemaka chikwa chakuita mari fit

hanzi aroiwa naatete aroiwa nani kana vana vakaudya maceverengwani azviroya matorero matorero unomuita saka anga chiitika ndikutaurire kuti ka matorero aunondiita ndomashandira andinoita rekera ndikutaurire mwari kana achishanda nesu kwa chero achida kutipa zvinhu chero achida kutiropafadza chero achida kuita chinhu mulife makoka mwari haaite akabatana nevekwaunoshandira nemabhondi enyaya yano yepapayslip mwari ashanda nemabhondi epapayslip yako mwari anoshanda samwari ari ega haanzi mwari plus kambani yako ko patinozoti anoshamisa anofanira kutishamisa papi ngatishamise ka ipapa jesu wandishamisa dzinokuimbwa dziri dzimbo chete jesu wandishamisa iye jesu wandishamisa wa handibve ipapo ini satani ndinogara ndichimutaura kuti ine nema dzako iwe ine madzako ine madzako kubudirira ndekwangu jesu ndozvaakatofira bhuku rinoti akatova murombo zvirimo mubhuku akava murombo kuti ini ndikotopfuma chete saka ini am rich ndakatopfuma chete ine madzako iwe satani and uh, hazvina kunzi akafira vanga vakaenda kuchikoro isu vana georgina we are included negrade 7 saka nditori mupfumi kwete nechikoro nekuda kwajesu onyepa iwe taurira chokwadi ndonyepa mazvazvo zvakatioma saka handifungi kuti kana kuti pane chinhu chinge chingabude hakuna zvinobuda zviriko zvobuda zviriko ndasainini mwari ndomutenda mwedzi uno ka iwo uno mwari akandipa stand kuharare two thousand square meters kuvaka unazaka ini najesu grade seven ndoda ndinobata zvaakataura kana ndichienda pamberi pake ndenda nezvaakataura handiri zvekutaura nenewspaper handiri zvekutaurwa nevanhu handiri zvekutaura necompany ndinoda kuenda ndiine zvaakataura iye imimi makati imi imi handi ndinokuratidza chitendi ndakandichitengesa asi ndikunzwa kuti ndikupe imimi stand handi ndiri kuratidza stand ndini zvangu chochina ndakaenda parere mai manje urikwanana unoona unoziva vana vangu nezuro ndaivadzidzisa chimwe chuni chandakadzidziswa namwari mai manje mwari andidzidzisa chimwe chuni mai manje kuti haikona kutevedzera mumwe munhu ndobva mwari akandiratidza chinhu chekuti ka munhu nemunhu ane rodhi yake yanofamba isingafambwi nemumwe munhu futi ndobva mwari atondipa muenzaniso akanditi uri kuona ka rbz ka inowanikwa muna samora mashel avenue andika zvikanzi namwari asi manje ka ukada kuti haudi kuenda kuna samora mashel ka urida kuenda kuna kaguvi kuna kaguvi chero katanga na six kuseni ukasvika na six manero haufiwa kaona rbz ikoko nokuti ikoko haiko mwari akanditi ndo zvakaita kutevedzera upenyu hwemumwe munhu unenge watenda murodhi yake saka ukaenda murodhi chenjerai maadvesa munopanana semakristu muri muno muchiti wangu wadii wadai wangu wadii ndo zviri murodhi mangu kona ndikanoshewa rbz yangu imomo famba pangu ndega ndofamba pangu ndega ndofamba pangu ndega ndofamba pangu ndega rod yangu ndega mwana akanditika ndosakochera dzini mazita akasiyana asi zambo ramashelo harare yose kureva kuti ka kune inonzi georgina way enest way chipo way yewe mike way inoki way kudzi way anditedzera zvamairu mairu famba iroad yenyu musada kuya kwangu iwe chipoka famba kwako usauye kwangu nendava yei kuna saka muenzanise wai wakanyatsondivhura maziso ndikati changa ndikati aizve zvikanzaiwo arabizeta iwe ariko kudakagovijo china ingori muna samore saka kureva kuti hakuna munhu anofanira kunditungamirira murwendo rwangu rwepano panyika ndinotungamirirwa namweya mutsvene oga not best friend hakuna munhu anonzi best friend best ndi holy spirit holy spirit ndiye best ndiye wandofanira kutotomeka shuwa tika ndataura naye every day iye ataurawo neni hee vechechi vari kuita so ngatiitewo zviri kuitwa nevechechi hee vechechi hanzi vanoita so mumwe ndakati naimi kwamakabudireko kune dzamakanga muri nokuti ka kunoku kunotonzi kuhopfuka eh, ya ndinopinda inonzi hopfu tikatika kunoku kunotonzi kuhopfu kureva kuti ka kwakatosiyana nekuwanga wachinamata handiti kunoti mazita edu akatosiyana saka iwewe ka kuti titore zvekumusha wakwanhingi musha wakwanhingi he eh? totora zvekumusha kwanhingi then tozvisa kumusha kwamunyanyi hazviiti ndikataiwaka inika wakandipinza basa akandiudza kuti hauite zvinhu zvandinenge ndisina kukutaurira unoita zvinhu zvandiri ndakuudza inini saka inini ndiri kuita zvepamusha pano saka ivo zvinoti zvepamusha pano hazviitika inda kumusha kwawakabva kuya zvinopindirana newe zvesystem inonzi system chaiyo eh. amai vane rafu avo andina rafu taura chokwadi amen mushana mushaone zvavo ndizvo here iwe unonzwa sei iwewe anonzani mukadzi wako anonzani zviya linda linda obva atizwa nei ah, iwe iwe henry unonetsa unoti unoda zvenigrini unoti unoda zvehuku yakaroswa dai uchiita sezvinoitwa nana munyanya vana inoka vana inoki vanodya chii inenge iri musupu maiwe amai mwana kana achida kuona baba vachitsamwa ka vataurire muromo iwoyo taurira baba muromo iwoyo baba vepamba muromo iwoyo kuda kuvadhivheta kuda kuvaendesa panext kuti dai muchiita sababa anhingi matorera unomuita ndomashandiro achaita ngatisungei matorera unomuita andiza zvangu kuti uri kumutora sei but bhuku rinoti with god all things are possible mwari hakuna chinhu chaasingagoni kukuitira hakuna chinhu chaasingagoni kukupa mwari hakuna chinhu chaasingagoni kukuitira hakuna chinhu chaasingagoni kukupa amen ngatisunzei maoko ngatinamatei tinokutendai masikati ano mazviita jesu zita renyu ngarikudzwe mbiri ngaidzoserewo kwamuri tiri kutendai ndokutendai muri mwari anoita zvinhu hamusi mwari akanyarara muri mwari anotaura ndinokutendai nekutaura nesu ndinokutendai nekutidzidzisa ndikutendai nekutidzidzisa kuti tikutorai samambo sezvamakatwa nemukuru wezana akakutorai samambo akakumbira shoko chete kwamuri tikutorei samambo tikutorei samambo ndikutoreiwo samambo ndikutorei zamambo mazvita masikati ano zita renyu ngarikudzwe mbiri ngaidzosere kwamuri rambai muchitidzidzisa mweya mutsvene muzita rajesu kristu amen ngatiende offering yedu tisiye mubhasiketi tende nerugare tisangane zvakare mangwana zvakare mangwana